Chers camarades, de Partie de gauche de l'Union européenne, dear comrades, werte Genossen, léif Frënn, léif Gäscht a Kolleeginnen a Kolleege vun déi Lénk, et ass fir eis vun déi Lénk eng Éier an eng Freed an och eng Première, fir esou vill Vertriederinnen a Vertrieder aus europäesche Länner hei ze empfänken. Ech mengen et sinn der am ganzen eng 10 Länner déi hei vertratt sinn, muer wäerten der nach méi Länner sinn déi un der Reunioun vun de führende Gremie vun der Europäescher Lénkspartei wäerten deelhuelen. Wéi de Marc Baum scho gesot huet, sinn international Meetingen eng Traditioun bei eis. Wéi en och scho gesot huet, hu mer de Miguel Portas scho konnten hei empfänken, deen och den Owend erëm bei eis ass. Mer hunn de Jean-Luc Mélenchon empfaangen, mer hunn de Gregor Gysi empfaangen an den Alain Krivine. Mer hunn als Lénk ëmmer drop gehalen, eis international Relatiounen esou breet an esou villfälteg wéi nëmme méiglech ze gestalten, well dat och der Natur vun eisem eegene Projet vun déi Lénk entsprécht. An dat entsprécht der Natur vun eisem Projet, well och an eisem klenge Land et eng grouss Noutwendegkeet gëtt, eng politesch Noutwendegkeet, wéi a vläicht a kengem anere Land, breet Bündnisser zustane ze bréngen an den internationale Faktor an déi Bündnisser ganz staark mat eranzebréngen. Lëtzebuerg huet, Der wësst et sécher, déi elo hei bei eis kommt, Eng schaffend Bevëlkerung, déi wéi a kengem anere Land multinational zesummegesat ass. Bal all Zweeten, deen hei schafft, et si 44 Prozent, kënnt all Mueres iwwer d'Grenz heihinner schaffen. Dat si Frontalieren. D'Zuel vun de Grenzgänger huet sech am leschte Joerzing enorm gesteigert, virun allem och duerch den Afloss vun de Banken a vun den Servicer, awer och vun der Bevëlkerung, déi hei am Land wunnt. Maachen d'Net-Lëtzebuerger zoufällegerweis dee selwechte Prozentsaz aus? 44 Prozent, dovu si 16 Prozent portugisesch Leit, awer zesumme bal grad esou vill Fransousen, Italiener, Belsch, an Däitscher. Si hu bei nationale Parlamentswahle kee Stëmmrecht. Dat ass zwar net anescht wéi an all deenen anere Länner, mee bei eis leeft et drop eraus, datt d'Majoritéit vun deene Leit, déi hei am Land d'Wäerter schafen, de Räichtum vum Land, zum Räichtum vum Land bäidroen, vum vun der demokratescher Matbestëmmung ausgeschloss ginn. Lëtzebuerg huet och aner Particularitéiten, Mer hunn deen héchste Pro-Kapp-Bruttoinlandsproduit, wat iwwerens och e Bewäis ass fir déi grouss Produktivitéit vun der Aarbecht hei am Land. Mee dee Räichtum gëtt a Wierklechkeet manner, kënnt manner bei deenen un, déi en erschafen, wéi an anere Länner. Dat ass och eng Lëtzebuerger Particularitéit. Wann zu Lëtzebuerg 100 Euro vu PIB, vu Produit intérieur brut, geschafe ginn, da fléissen dovunner an d'Léin nëmme 47 Prozent. An Däitschland sinn et der 55, a Frankräich 57, an der Belsch 59 Euro. De Räichtum fléisst also a wuel kaum engem anere Land vun der Europäescher Unioun, méi an d'Profitter an, muss ee soen, manner an d'Investitiounen wéi hei. Vu wirtschaftlecher Nohaltegkeet si mer also wäit ewech. Eng besonnesch Profitschleider ass jo bekanntlech d'Bankeplaz. Déi héich Nettoléin an déi héich Sozialleeschtungen zu Lëtzebuerg sprangen natierlech an d'A. Lëtzebuerg zitt Aarbechtskräften aus der ganzer Regioun un. Lëtzebuerg ass awer och dat Land mat deenen niddregste Sozialbeiträg a mat deenen niddregste Steiere fir Betriber. Déi wierklech Lounkäschten zu Lëtzebuerg, déi vun de Betriber musse bezuelt ginn, sinn a Wierklechkeet méi niddereg wéi an anere Länner. Zu Lëtzebuerg gëtt de relative gudde Sozialsystem finanzéiert duerch en dauernde Wuesstum, dat heescht duerch eng zouhuelend Zuel virun allem vu relativ jonke Frontalieren, déi nach net esou oft krank ginn, déi nach zimlech wäit vum Pensiounsalter ewech sinn, déi, fir déi de Lëtzebuerger Staat keng Schoule muss bauen a keng kommunal Infrastrukture muss bezuelen, au contraire och mat de Steiere vun deene Leit, Bauten, déi Infrastrukturen zu Lëtzebuerg, vun deenen si nëmme relativ wéineg profitéieren. Mer hunn och eng ganz grouss Reserv bei de Renten. Déi kënnt doduerch zustane, dass Cotisatiounen opgehuewe ginn, déi haut nach net gebraucht ginn, well d'Frontalieren am Duerchschnëtt nach relativ jonk sinn an nach net an d'Rent ginn. An déi Sue ginn net geholl, fir zu Lëtzebuerg z'investéieren an d'Zukunft, fir nei Aarbechtsplazen zum Beispill ze schafen, mee se gi geholl, fir als regelrechte Produktiouns-, Pensiounsfong an Aktien ze hunn an alle Länner vun der Welt an heiansdo a ganz dubios Produktiounen z'investéieren, wéi mer elo déi lescht Zäit erlieft hunn, wou Lëtzebuerg jo de Lëtzebuerger Rentefong Proprietär ass vu Splitterbommenproduktiounen an e puer Konzerner. An dat huet eng grouss Diskussioun ausgeléist, och iwwert de Sënn an den Zweck vun esou enger Pensiounsreserv, déi wéi e regelrechte Pensiounsfong operéiert. Eist Land ass, entgéint deem wat heiansdo vläicht dobausse gemengt gëtt, kee soziale Paradies. Et ass eriwuens och kee Steierparadies fir déi Leit, déi hei schaffen. Well eleng mat deene Steiere ginn all déi Infrastrukture bezuelt vum Staat. Lëtzebuerg ass och net nëmmen eng Bankeplaz, do schaffen direkt nëmmen 12 Prozent vun de Leit, wann och indirekt vill méi vun der Bankeplaz afänken. Lëtzebuerg huet eng grouss industriell an iwwerens och sozialkämpferesch an antifaschistesch Traditioun, besonnesch hei am Süde vum Land. wou mer sinn. Wann och Lëtzebuerg wéinst deeër Vergaangenheet a wéinst dem Secteur public, an deem vill Lëtzebuerger schaffen, eent vun deenen egalitäerste Länner ass, sou hu mer zanter 10 Joer eng staark Progressioun vun den Ongläichheeten erlieft, wann och manner staark wéi an Däitschland. Zu Lëtzebuerg ass de Mindestloun zwar deen héchsten an Europa, mee eleng mam Mindestloun kann een ënnert der Aarmutsgrenz leien. An anere Länner ass dat net esou. De Phänomen vun de Working Poor hëlt zou. Et ass besonnesch, en ass besonnesch héich bei Famille mat Kanner a bei Alengerzéienden. Den Taux de Chômage läit mëttlerweil bei bal 6 Prozent, iwwer 7 Prozent wann een d'Mesure Pôle Emploi derbäirechent, huet also schonn e beachtlechen europäeschen Niveau erreecht. Déi lescht 10 Joer war gekennzeechent duerch Senkunge vun deenen héchsten Steiersätz a vun de Betribssteieren. 80 Prozent vun de Betriber zu Lëtzebuerg bezuelen iwwregens keng Steieren. Si waren och gekennzeechent duerch d'Desindexéierung vun de Familljeleeschtungen an Aféierung vu selektive Sozialleeschtungen an duerch éischt Ugrëff op den Indexsystem, deen zu Lëtzebuerg d'Paien un d'Präisentwicklung upasst. an och duerch d'Privatiséierung vun der Lounfortzahlung am Krankheetsfall. An obschonn Lëtzebuerg d'Maastricht-Kritären erfëllt an d'Profitraten hei am Land weiderhin iwwerduerchschnëttlech grouss sinn, geet d'Flucht no vir vun deene Kreesser, déi hei an der Regierung sinn, awer och vun deene meeschten Oppositiounsparteien. Et gëtt keng onafhängeg Vue vun den Interessen vun de grousse Wirtschaftslobbyen. Et gëtt keng Vue vun nohalteger an egalitärer Entwicklung, déi an d'Zukunft geriicht wier, oder och nëmmen eng keynesianesch Vue vun der Steigerung vun der Nofro. Eist Land ass net nëmmen Opfer vun der Wirtschaftspolitik vu grousse Länner, mee ass selwer Täter, ass zum Beispill beim Steierdumping Virreider an Europa, permanent an ëmmer erëm. Lëtzebuerg exportéiert och massiv finanziell Dingschtleeschtungen an ass führend bei den Investitiounsfongen, déi fir d'Kris an Europa maassgeeblech verantwortlech sinn.